Үтүө күнүнэн бүгүн барыгытын бу Хомус аан дойдутааҕы күнүнэн итиитик истиҥник аҕардалиибин. Хомус диэн оттон бу биһиги сахалар биир саамай бастыҥ музыкальнай инструмеммыт. Таах хомус күнэ буоллаҕына икки тыһыынча уон биир сыллаахтан биллэриллибитэ бу ахсынньы сэтинньи отут күнүгэр диэн биллэриллибитэ сөп. Онтон ылата бу хомус күнүн биһиги сахалар уонна хомустаах бары омуктар бары бу күнү бэлиэтииллэр эбит Сөп. Бүгүн былааны биһиги дьэ, хомуска а, оонньоон а, көрүөхпүт уонна отон а, хомуһу тыаһатан араас мелодиялары таһаарарга үөрэниэхпит. Э, Мин бэйэм хомуһу олох кыра хаспыттан ыла тан үөрэммитин билэбин диэххэ, начальник класска үөрэнэ сылдьан ытык күөлгэ Дора Дмитриевна Мончурина диэн үөрэптэ, Таатта күөрэгэйдэрэ диэн ансаамбыллаах этибит. Ол онно үөрэммит үһү. Уонна ол онно үөрэнэн бараммыт, онтон онтон ыла салгыы ханна даҕаны оттон эбии дьарыктамматаҕым диэххэ. Аһа, оннотон ол наабыппынан, ол үөрүйэхпинэн бу билиҥҥээҥҥэ дылы хомустуу сылдьабын диэххэ. Сөп? Аны бүгүн дьэ кылгастык бу Билигин оттон хомуска элбэх араас ансаамбыллар бааллар, элбэх араас хомус маастардара баар буоллулар, ону үчүгэйдик хомуска оонньууллар. Аны бу кинилэр уруоктарыттан кыратык көрүөн аһыккын

Итин түмүнэн смарт библиотекабыт истиҥ иһирэх ааҕааччылара уонна ыалдьыттара. Мин бу смарт библиотека иһинэн үлэлиир культурнай сыанты Smart Etno Studio салайааччыта буолабын. Бүгүн эһиэхэ кэпсиэхпин баҕарарбын хомус туһунан уонна туох сүрүн быраабыланан тутуохха сөбүй диэн хомуска оонньуурга биһи саамай сүрүн туохпут диэн тыыныы буолар. Сөпкө тыыныы. Ол аата биһи сөпкө тыыныы диэн историяны тыынынан аахпыт. Ол курдук миэхэ бэл кылгастык, сөпкө тыыны туһунан эрчиллиилэрин көрдөрүөхпүн баҕарабын. Так бастакы эрчиллии көмөй куттааһын диэн. То есть муннубутунан тыын ылабын, онно испитигэр толору алгын баар буолуохтаах. Онно айахпытын, киэнникатын оргууй үрэн таһаарабыт. Сибиирдэ олороллоох көрүөххэйин Санныбыт иһин хамсаабат, түөспүт хамсаабат, испит өрө үлэлиирһэ. Онтон иккис эрчиллии аата булчаата хамсатыы диэн буолар. Эмиэ муннубутунан тыын ылабыт. Айахпытын кэнник атан хыдырҕоонунан бэрэспитигэр баар булчааммытын хамсатабыт. Тыын ыллыбыт. Өссө биирдэ боруобалаан көрүөххэйин Тыыммыт бүтүөр дылы бу испит иһирдьэ киирэр һэ Аһаабытын сэрсилиаата Төбө ньилбэтин тугуннарый диэн Төбөбүтүн кыратык умсук түһэрэбит бу курдук уонна илибирэтэбит оо диибит

Муннубутун илиибитин илиибитигэр тутабыт, муннубут илиибитин муннубутугар тутабыт уонна оҥоро тыыннабыт уонна муннубутунан үрэрбитигэр таһаарарбытыгар испитиһиччэ киирэр айахпытынан биир түгэммитигэр кини төттөрү тахсан кэлиэхтээхтии муннубут и Бу тоҕо диэбитим маннык тутаргиир буоллахпытына, муннубутунан үрэрбитигэр илиибитигэр салгыммыт билимниин диэн һэ Бу дорҕоону көмөлөһүннэрэн һэ аһаа салгыы уонна муннубутунан үрэрбитигэр таһаарарбытыгар испит иһирдьэ киирэр айахпытынан биир түгэммитигэр кини төптөрү тахсан кэлиэхтээхтии ыллыбыт ии

Аһа, өссүбүт оҥорон көрүөххэ тууннабыт. Аһа, аны билигин балык этин уһуннарыы диэн. Балык эппит киһиэхэ бу ойоҕос кэмнээҕи бу мандыкайбытын ааттылар һэ балык этгэ. Аһа, тыыннабыт уонна диибит. Аһа, уонна ньиэрбэ уһуннарыы. Ити кэмҥэ биһиги Сымаар библиотекабыт ааҕааччылара уонна ыалдьыттара «Мин бүгүн хомус алыптаах дорҕооно» диэн уруокпар иккис занятием буолар, эһиэхэ бүгүн кэпсиэҕим, охсуу араастарын уонна хомуһу сөпкө тутарга. Чал курдук хомуспутун ыларбыт, тойон эрбэхпитигэр уурдубут уонна бу түөрт хаалбыт тарбахпытынан курдук бүрүйэн кэбиһэбит көрдөрөбүн буһурдук уонна бу сорох атын учууталлар шибатик эмиэ үөрэтэллэр эбит оҕолорго тиийимтиэ гынан бу элбэхчээммит биһиэхэ орон бу түөрт тарбахпыт суорҕан хомуспутун тэллэхпитигэр уурдубут уонна ылан суорҕанынан бүрүйэн кэбистибиттэр Оттон эҥэ диэбитинэн ылан бу күрүчүөк курдук олоппос оҥордубут. Онно олоппоспутун ынан оонньуур буортуну күрүчүөккүнэн булан тагыта көнө буолуохтаах. Аны билигин хомуспутун тииспитигэр уурабыт. Ытырбаппыт, сиэбэппит. Тииспит икки ардыгар икки сыҥаанан бу ныган ыра түһэр. Онно сөҥүйэбитинэн Бэрэбиэркэлиибит. Онон аһаҕас буолуохтаах. Һэ? Дьэ уурдубут, өссөбүн того көрдөрдүм. Бэрэбиэркэлээтибит. Орто тустаан, мантаан, ытырбаппыт. Бу икки сыҥааҕын уонна кытаатаммыт баттыа суохтаахпыт. Биир икки сыҥаахтарын баттаатахпытына, хомуспут тыаһа

Алгыһы оҥоруоххабыт, оонньуубут иһэ. Аны билигин тарбах охсуутугар кириэххэ. Биһиэхэ баар эрбэ, сөмүйэ, ортоку тарбах, аата аһыат уонна ылгын чэҥилигэ. Биһи саҕалыыбыт, тойон элбэхтик. биэс тарбахпытын баһылыгынан чувствуйдуохтаахпыт эрэ ол орто эрэ хомус тылын кэнниттэн хаайыампыт вот уруомнан чыҥыйаннар бүттэ Эрбэх, сөмүйэ аата суох, ээ ортоку тарбах аата суох ыллыын сыҥыйа, онтон эбэ төптөрү барабыт. Аата суох, ортоку тарбах, сөмүйэ уонна эрбэх. Онтон эмиэ төптөрү барабыт. Барабыт, кэлэбит, барабыт диэн курдук. Дьэ, оҥорон көрүөххэ. Эмиэ биэбинэн бие-бие-бие, бие-бие-бие, бие-бие-бие да, бие-бие-бие оҥоруоххайын эрэ.

Онтон уо диэҥҥэ булаана били хомуһа хайар дылы тохтоон турар дии, оччоно били хомуһа өр баайа муннук туох курдук өйдүөр аанын курдуҥарар дии

уос көмөтүнэн араас үчүгэй сылтары таһаарыкка сүбэбити вначале композиция вступительная. И вот этот, я сейчас показала медленное, да, уа-уа-уа, и его еще более быстрый вариант есть, уа-уа-уа-уа-уа.

Жылкьях эне. Дьэ, дьэ, холобура, итинэн ылаан ити төһөнөн уоскун хамсатаҕын да оччонон били сулугун үчүгэйдик иһиллэр. Онтон уоскун хамсаппакка гынахына уже эмиэ атын тыас. Атын атын тыаһа уже атыннык уларыйар. Лары мин уоскун хамсаппакка гынан көрөөрү

Аны быа диэҥҥэ. Быа диэҥҥэ көрүөххэ. Ирэ, эмиэ инньэ көрүҥ. Сөҕө тигилиннэ дии. Хатаатын Диана. Дьэрэ сибидэ гынахтаҥ эмиэ быа.

Дьэ, хомуспутун уҥалиибитигэр тутабыт. Бу туортан, бэһэлэҕиттэн, кольцоттан тутабыт уонна бу тииспитигэр тииспитигэр сыһыары тутабыт сөп. айахпытын аһабыт уонна тылбыт мэһэйдиэх оһохтоох, уоспут мэһэйдиэх оһохтоох, тииспитигэр маны сыһыары тутабыт сөп. Сыһыары тутабыт уонна уҥа илиибитинэн свободно охсон аҕалыктаахпыт бастаан дьэ аһаҕас дорҕооннору испитигэр булан хаҥарабыт а о у и диэн курдук аһаҕас дорҕооннору хаҥардахпытына бу хомуспут тыаһа иһиллиэхтээх сирэ, испитэр аҥардас иһилиннэ дии тылбыт кулаам эһэйдии оһохтоохор испитигэр бу күөмүнбүт диэки саҥарабыт оччоҕуна бэттэх диэки туохпут

Уоннаттан ырыа мелодиятын эмиэ итинник били испитигэр ыллааммыт таһаарабыт. Холобура, оһуокайдыыр оһуокай диэни таһаарарбытыгар били онно сүһүөхтэринэн охсон иһэбит. Маны кэннэ Sobre te окайдыыр диэтим. Һэ, ник сүһэхтэринэн охсор. Һэ, Сөп. Онна туохпутун була илиибитин бэттибитин били холку хоҥостук тутабыт. Онно бу тармахпын маннык. Наһаа маннык миигин гыммаппыт сөп. Арыыча маннык тутаммыт Дьэ, аны билин оһуокай диэхпит. Иккиэннэр оһобубут оһуокайдыыр, оһуокай диэхпит. Көрө? Дьэ, ити курдук. Инник сүһүөхтэринэн этэммит оонньоон иһэбит сөп. Дьиэтин сыҕарыйда. Без УО, ну, как говорим, как О, язычок, язык находится сзади,

Теперь сойди. Ити холобура оһохай матыылын былаана аһаҕас дорҕооннорунан эрэ эттилэр ди а а а и и и диэннэр эттилэр ди. Ону кынан көрөхайыңан икстаан аанан гынаххаҥыра Аны иинэн баран көрөхөйө эрэ? Ити кэннигэр да диэбэккин да маны иирэ дигин да. Аха. Аа, оччону аа дигин да. Аха, наар аһаал дорҕооннон эрэ. Ии, толком мелодиятын эрэ тоқтан бир, били олоқай генен бардын.

Сыыйа мин курдук гынара тиискэр маннык өйөннөрөҕүн уонна уоскун сабаҕын манна угуйдугар